सब गोटा के प्रणाम करे छी हम भावना मिश्रा एखन हैप्पी फॉर यू पेज पर लाइव छी आ हमर संग नेहा झा मणि जी एलखिन हैं एखना एखन कनि दिन पहिने इनका चेतना समिति पटना द्वारा एखन सम्मानित कयल गेल है और बहुत ही प्रसन्नता के बात है कि आइ एखन अहाँ एलहुँ हैं तऽ अहाँके हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है प्रणाम जे सब देख रहल छथि दर्शक लोकनि के बहुत बहुत प्रणाम स्वागत छनि हम नेहा झा मणि बनारस रहैत छी
बहुत खुशी के बात हम भोला बाबा के नगरी में रहे छी और लोग का जे छै से भाग्य होइ छै तखने ओतऽ लोग रहे छै तऽ भोला बाबा के दर्शन होइत रहे छै तऽ बहुत नीक लागि रहल यऽ और हम सब गोटा से आग्रह करब कि जल्दी जल्दी अहाँ सब जे छै से लाइव से जुड़ू और आनंद उठाबू हिनकर जे छै सासुर मनकोली अछि और हिनकर गाम अहाँके गाम कतय अछि मंगरोली हाँ मंगरोली मधुबनी अछि और हिनकर जे रचना सब जे प्रकाशित अछि झंकृत एहसास हिंदी कविता संग्रह 2021 में आ अंगना में आकाश कवि मैथिली कविता संग्रह 2021 में और बहुत सारा सझिया संग्रह से हो इनकर प्रकाशित है अहाँ के बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत बधाई और हम चाहब कि एकटा कोनो आय के रचना सर आय के लाइव प्रारंभ हुए तब तक हमरो कनी मौका भेटत हम लाइव के शेयर कऽ देबै आ सबगोटा से हम आग्रह करबै कि लाइव के बेसी से बेसी शेयर करथिन तऽ आग्रह कि एकटा कोनो अहाँ रचना हमरा सबके सुनाबी जी
कविता हमर ई पहिल संग्रह सँ कविता शीर्षक अछि कविता स्वागत कविता लिखवा काल नहि आवश्यक कोनो निर्धारित विषय वस्तु कविता तऽ हमर अहाँक संवेदना छी भोरुकबा हुए वा मध्य राति भावक सरिता बनि कलमक सहारे डायरी पर उतरल जाइत अछि उतरि जाइत अछि कखनो डायरी में धैल सुखैल गुलाबक फूल सँ बहरय लगैत अछि सुगंध भीतरक प्रेम लेबऽ लगैत अछि साँस मूर्छित भेल संबंध भऽ जाइत अछि आर जीवंत आर गढ़ि जाइत अछि एकटा भावपूर्ण कविता
वाह दरबज्जाक कोंटा पर पीयर आ सिनुरियाक कनैलक गाछ तौर पथार लागल फूल बिछबा काल फूलडाली लेने सोहरल रहैत अछि लोक।
वाह मुदा बदलल समयक उपरान्त छहरदेवालीक पाछा सँ खखनैत आ मुस्कैत कनैलक गाछ सँ सुनल जा सकैछ सिसकीक स्वर। आ बेचैन भऽ जाइत अछि चेतना। आ अहम् मे घेरल मनुक्खक मोन पर गढ़ि जाइत अछि स्वतः एकटा कविता। तँ नियारि कऽ नहि गढ़ल जा सकैत अछि कोनो तथाकथित कविता।
वाह बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक नारायण झा जी सेहो जुड़ि गेला हँ लिख रहल छथि जय मिथिला जय बाबा विद्यापति बहुत बहुत धन्यवाद प्रभंजन कुमार राहुल जी सेहो जुड़ गेल स्वागत अछि नेहा स्वागत भावना जी तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने के जुड़लो हैं और सबगोटा से आग्रह कि लाइव का बेसी से बेसी शेयर करबे जैसे बेसी से बेसी लोग जुड़थिन हम लाइव के बीच बीच में शेयर कर रहा छी और अहा के जो पोथी है से पोथी हमरा सबके देखायत तो
जी ई हमर पहिल पोथी अछि अंगना में आकाश
बहुत बहुत
दू हजार इक्कीस में आयल छला शुभकामना अहाँ के और यह पोथी पर अहाँ के एखन पुरस्कार भेटल है जी
तो जखन अहाँ के नाम आयल कि जे अहाँ के पुरस्कार भेटल जाए तखन अहाँ अपन अनुभव हमरा सबके संग शेयर करब
एहन कोनो नहि छै हमर चूँकि साहित्यिक यात्रा बहुत लम्बा नहि छै तखन तऽ यात्रा छै और यात्रा चलैत रहबाक चाही
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहल छियै
तऽ हम जहन ई किताब आयल छलै ने तखन हम मैथिली साहित्यसँ एकदम नहि मतलब जहन हमर परिवेश पढ़लियै लिखलियै एकदम ओ तऽ मतलब मैथिली हमरा बुझले नहि छलै कि मैथिलियोमे रचना होइ छै या लोग लिखै छथिन कनि मनि हम लिखैत रहियै हिन्दीमे चूँकि जे पेपर वगैरह अबैत रहै ने तऽ ओहिमे हम दैत रहियै रचना सब लेकिन हमरा एते बुझल नहि छलै कि मैथिली एते कथा अनंत छै समुद्र छै जखन हम अरे ई पहिल पता नहीं आबि गेलै लौल में कहि सके छियै कि आबि गेलै हमरा दू हजार बीससँ तऽ हम पढ़बे स्टार्ट केलहुँ मैथिली मैथिलीमे यात्री जीके कविता संग्रहसँ हम स्टार्ट केने छी मैथिली चित्रासँ ओकर बाद जेना जेना हम बुझलियै हमर रुचि जागल गेल और हम धीरे धीरे पढ़ऽ लगलहुँ किताब और एक साल तऽ पूरा पढ़लहुँ ओकर बाद मतलब लिखा गेलै अब केना लिखा गेलै जे एकटा संग्रह बनबा जोग लेकिन ओहि ओहि टाइम केओ ई नहि कहलथि जे एखन नहि आनू या नहि आनल जा सकैए कनिक दिन और वेट कऽ लेतियै लेकिन आबि गेलै तऽ हम कहलियै ठीक छै ओना तऽ कहि सकैत छी जे पहिल संग्रह हमर लौलेमे आयल छै
जी पुरस्कार लेल कऽ लेलै तऽ पुरस्कार तऽ खैर हम नहि ओहि जोग अपना के नहि बुझैत छी जे कोनो पुरस्कार देल जा सकैए लेकिन स्वागत छै अगर ओ सब देखलखिन हेँ तऽ पता नहि एलै तऽ हमरा लागल जे कवि सम्मेलन लेल हमरा कॉल आयल छै तऽ हमरा आयल छलै तऽ हम कहलियनि जे अच्छा हम नहि आबि सकबै कियाकि हम गामसँ एलियै एखने तऽ हम नहि आबि सकबै तऽ हम अहिना हुनका कहि देने रहियै हँ हँ
चलिए तऽ बहुत ही अ, खुशी के बात आर हमरो स्मरण अछि जहन गुंज अ, अ, लेखनी के एक डेग पर अ, प्रोग्राम होइत रहे तऽ ओहिमे अहाँ रचना लिखैत रही मैथिली के और गप सप होइत रहे तऽ बड़ा ही एकटा आनंद आबै छै जहन अहाँके केओ सम्पर्कित आदमी के कोनो पुरस्कार भेटै छै तऽ लागै छै एकदम से जे खुद के भेट गेलै आर आनंद आबै छै बहुत प्रसन्नता भेटै छै तऽ बहुत बहुत अहाँके शुभकामना बहुत बहुत बधाई और अपन सबके संग विहान कुमार जी लिख रहल छथि बहुत सुंदर

तऽ जते गोटा जुड़ल छी सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना और इन्हें अहाँ लिखत रही तऽ बचपनो से अहाँ लिखत रही आ कि बस कखन से लिखब अहाँ लिखत रही हम हिंदी में मैथिली में नहीं लिखत अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलू बहुत ही नीक गप छै और एनाहिए अहाँ लिखैत रही और हम सब आनंद अहाँ के रचना पढ़ि पढ़ि के उठाबैत रही इएह हम कामना करे छी हम चाहब कि एक दूटा आत्मा के रचना अहाँ सुना दी ठीक छै
एहि संग्रहे से हम सुना रहल छी स्वागत कतेक प्रेम
जी हम समेट लेबऽ चाहे छी पूरा पृथ्वी समुद्रक जल के अपना आंजुर में हम समेट लिया चाहे छी पूरा पृथ्वी समुद्रक जल के अपना आंजुर में हम भर लिया चाहे छी समुच्चा गामक पोखरी धैर्य के अपना मस्तिष्क में हम पजिया लिया चाहे छी आकाशक मुदित चानक समस्त प्रकाश के अपना मोन में हम बसा लिअ चाहैत छी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डक प्रीतकेँ अपना हृदयमे, किएक तँ जहिया अहाँ पूछि देलहुँ जे कतेक प्रेम करैत छी हमरासँ तँ देखा सकी अपना भीतर अहाँ लेल अथाह, अतिशय, अनन्त प्रेम अपन। वाह
बहुत ही सुंदर
और सुनोगी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम कमेंट्स पढ़े लागलहुँ सुशांत झा जी सेहो जुड़ गेला लिख रहल छथि किछु मैथिली पोथी सुझाव नव लिखनिहार लेल
हम तऽ ई कहब जे हम अपने अखन नव लिखनिहार छी चूँकि हम दू हजार उन्नैससँ पढ़ब स्टार्ट केलहुँ तऽ लिख रहल छी पुरान किताब सब जेना हरे कृष्ण झा धूमकेतु जी के और यात्री जी के हम सभटा पढ़ने छी कथा संग्रह सब हम पढ़ने छी लेकिन हमरा रुचि कविता में छले तऽ जकर बाद जखन हम आबि गेलहुँ पहिल पोथी आबि गेल तकर बाद हम जे छै से बेसी पढ़लहुँ हेँ एहि बीचमे जतेक भेटल किताब भेटनाइयो सम्भव नहि छलै बुझले नहि छलै जे कतय भेटतै कोना भेटतै तकर बाद हमरा पटनासँ सम्पर्क भेल हुनकासँ जे शेखर प्रकाशनसँ तब सभसँ पहिने हम हुनकेसँ पोथी मङ्गेने रही तकर बाद आदरणीय अजीत भाइजीसँ पोथीसभ मङ्गेलहुँ तऽ ओहो बहुत गाइड केला कि ई फलना फलना पोथी अहाँ पढ़ू तऽ स्टार्टिंगमे समय बहुत कमे रहै छलै लेकिन जतबा रहै छलै कनि मनि एखनो सएह छै पढ़ैत रहै छी बहुत प्रसन्नता के बात जतेक पढ़ब ओतेक कहै छै जे लेखनी मे निखार आबै छै तऽ बिल्कुल सत्य बात छै आओर बहुत ही सुन्दर बहुत गोटा जुड़ल हैं सब गोटा के हम पुनः फेर जे छै से धन्यवाद देबै सुधीर मिश्रा चाचा जी सेहो जुड़ि गेला हँ लिख रहल छथि शुभकामना प्रणाम चाचा जी अरुण कुमार मिश्रा जी लिख रहल छथि नेहा जी शुभकामना और अ, कुमार राहुल जी लिख रहल छथि वाह नीक प्रस्तुति बधाई और वह- विहान कुमार खूब नीक प्रस्तुति आ कविता सेहो तऽ जतेक गोटा जुड़ल छी सब गोटा के धन्यवाद गुंजन झा बहुत सुन्दर बच्चा तऽ हम चाहब कि आर एक दूटा रचना ई पोथी से हमरा सबके सुनाबी जी शीर्षक छै कुम्हार कुम्हर टोली से बहराइत काल दुबगली नजर पड़ल पाइत में सजल भगवती प्रतिमा कतेक सहजतासँ गड़ि रहल छल ओ मूर्ति जेना भगवती स्वयं ओकर मोनक कोलखी लग बैस कऽ बता रहल होथिन अपन रूपक विस्तार आ ओ गढ़ने जा रहल छल अनवरत जीवंत प्रतिमा देह पर लगेने रहेक कपड़ा पचौने रहेक स्त्रीक गहना नांगट भेल मइत के सेहो झांपल जाय अहिना आ बचि सकय स्त्रीक प्रतिष्ठा
वाह
ई शीर्षक छल कुम्हार बहुत ही सुंदर और प्रभंजन जी लिख रहे थे आइ काल्हि ई समस्या छै केओ पढ़े नहि चाहे छै बिल्कुल सत्य कह रहल छियै नीतू झा वाह नीक बहुत बहुत धन्यवाद अपने के स्वागत हैप्पी फॉर यू माँ और जे ई जे पोथी के अहाँ नाम राखलिए त अहाँ के मन में केना आयल कि जे उम, पोथी के नाम हम राखी चूँकि हमर ई पहिल पोथी आनब एकटा लगे बुझी मैथिली साहित्य में अंगना में आकाश जे अहाँ पोथी अ, के नाम राखलिए त अहाँ के केना भेल जे अंगना में एक छोट सन के अंगना में पूरा आकाश के समाहित अ करे वला बिलकुल अहाँके सभटा शब्द सब अछि तऽ अहाँके मोन मे विचार केना आयल कि पोथी के नाम ई राखिए
पता नहि जखन हम ओकर आत्म स्वीकृति लिख रहल छलियै तऽ कहलियै ई ओना हमर पहिल पोथी एबे केलै एतेक लौले मे एलै एक तरहसँ मतलब पोथी अनबा जोग हम नहि रहियै ओहि समय जे आबि सकैए तऽ बस एकटा लगले बुझियौ जे अङ्गनामे आकाश सुधारबाक एकटा स्वप्ने रहै कोशिश मात्र केलिए तऽ आ सुझाव तऽ प्रकाशक लोकनि दैते छथिन जी बिल्कुल बहुत ही सुंदर बात और अंगना में सही में अहाँ के रचना से जे छै एकटा छोट सन के पोथी में पूरा आकाश देखार पड़े छै बहुत ही सुंदर अहाँ के शीर्षक आओर केशकर ठाकुर जी लिख रहल छै जाहि पोथी पर सम्मान भेटल ताहि पोथी से कविता सुना तऽ हम उनका कहबनि कि उएह पोथी से नेहा सुना रहल छथिन कविता सब और अहाँ एक बेर आर एक दूटा जे छै से पोथी से हमरा तक रचना सुना दी
शीर्षक छै जुत्ता स्टेशनक प्लेटफॉर्म पर अबोध नेना सभक कतेको जोड़ा नग्न पैर दौड़ैत मांगि रहल भीख आ किछु लोक अपन उघार विचार लेल कीन रहल छथि चमकौआ जुत्ता छोटे सन कविता छलै शीर्षक जुत्ता बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक
एहि से सुनबे छी शीर्षक छै मातृभाषा
आर एक हाँ, अच्छा अरुण कुमार मिश्रा जी लिख हाँ पहले हम से सुना लिया तकर बाद अरुण कुमार मिश्रा जी लिख बनारस आ हम हम पढ़ने छी नीक काव्य संग्रह अछि ओहि में से किछु सुनाउ जी पहिने ई सुना लिअ जे अहाँ सुना रहल छी तकर बाद ठीक ठीक शीर्षक छै मातृभाषा जी घरक धुरखुर लग धुक धुक करैत जरि रहल आशक डिबिया भरल भरोसक तेल जे ताकि रहल भाषाक बाट पर मातृभाषाक स्थान जहन माय गोदरियो पहिर अपन संतान के कोना कोना पाइल पोइस करै छथि ठार हुनका माय कहेबाक गर्व सदिखन रहैत छनि। तहन किएक संतान कोइख सँ जुड़ल भाषा केँ मायेक भाषा कहबा मे करैत छथि लाज। तैं मैथिली सघन अन्हरिया मे असगरे हथोड़ि रहल अपन अस्तित्व केँ जँ गामे-गाम, समस्त मिथिलाक घरे-घर आ मिथिलाक निर्जन मोन मे आसक दीप जरत तँ समस्त मिथिलाक मिझाएल आ मनुहाएल टेमीकेँ प्रज्वलित होएबासँ कियो नहि रोकि सकत।
बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक और राम पुकार ठाकुर जी लिख रहा छथि बहुत सुंदर जय मिथिलांचल जय बिहार बहुत बहुत धन्यवाद नीतू झा जी लिखे अहूँ के प्रस्तुति खूब नीक बिलकुल सत्य कहि रहल छियै और प्रभंजन कुमार राहुल जी लिख रहल छथि एहि कविता के पोथी के अहाँ जखन पढ़ब तऽ कविता के विविधता कहैत छै जे अंगना मे आकाश छै बिलकुल सत्य कहि रहल छियै और बहुत ही आनंद इनकर कविता सब सुन के भेट रहल अछि और सब गोटा से हम पुनः आग्रह करब ई लाइव के बेसी से बेसी शेयर जरूर करबे और ओही पोथी से आर सुना रहल छी कि दोसर पोथी सुना रहल अच्छा ओ एकटा आग्रह करलखिन रह अरुण कुमार मिश्रा जी कि बना बनारस वाला बनारस आ हम ओ वाला पोथी से सुनबे लत एकटा ओहो सब सुना दिया शुभ कुमार बर्णवाल जी से जुड़ गला है लिख रहा शायद बधाई शुभकामना शुभ भावना तऽ प्रणाम करै छियै बहुत बहुत धन्यवाद अपने के और एनाहिए स्नेह आशीर्वाद बनने राखी और कुमार मनीष अरविंद भाई सेहो जुड़ गया है लिख रहा शायद कि नीक पढ़लहु बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम भाई जी बिल्कुल सुनायल जाए
बनारस आ बनारस आ हम बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आइ सुना रहल छी शीर्षक छै प्रेम हम्म।
बनारस के बुझबा लेल सौ सौ के करऽ पड़ैत छैक प्रवाह गंगा मे भुतियाबऽ पड़ैत छैक आत्मा के एतुक्का श्रद्धाक धुआंस मे जेना मगन रहैत छै गंगाक लहरि आ मौन घाटक सीढ़ी एक दोसरामे तहिना सभटा मोहकेँ त्यागि कऽ आउ प्रेमकेँ जीबैत छी आउ बुझैत छी एकर शाश्वत सत्यकेँ आउ बुझैत छी मणिकर्णिकाकेँ।
वाह बहुत ही सुंदर एक दूटा आर सुना दिए हमरा सबके ई पोथी से
શીર્ષક છે ચિંતા
વાહ बहुत नीक शीर्षक
अस्सी घाटक अंतिम सीढ़ी पर बैस बैसल छलहुँ पूस मास आ घाटक मनोरम वातावरण में जेबी में हाथ घोसिया एक दूटा लोक अबैत छलथि नजर सुरुज सेहो मनुहायल सन एक रति हुलकी द घुसियायल धोइनक सीरक में पसरल छलैक केहन शांति जे हमरो भीतर पैसल जा रहल छल एहन ककर खगता छैक जे सभक कैमरा खोली में खोली भेल छै सर्द ओ छलैक प्रवासी ऋतु चिड़ैय समूह वाह जेकरा बिनु सुन्न लगैत छैक जाड़क तीन मास धरि सबटा घाट तुलसी घाट जे अघाइत पड़ल रहै छै अपना इतिहास पर विदा भेलहुँ उम्हरे दिस आकि एकटा वह उज्जर प्रवासी चिड़ै जेकरा देखबा लेल बेकल छल समुचा घाट बताह भेल उड़ैत चलि अबैत छल रेतिक पारसँ आबि कऽ बैस गेल हमरा भीतर आ व्याकुल भऽ किछु कहय चाहै छल ई शीतलहरीमे प्यासे पपरियाल छलैक ओकर ठोर आइ ओकरा राग भैरवीक धुन सेहो नहि सोहैत छलैक ओकर कानमे अंग्रेजिया गीते भोकरैत होइक जेना आकि गंगा जी कान में सुना देने छलखिन अपन पीड़ा कतेको नाला बन्न होयबाक बादो एखन धरि सारंग पोखरि सेंट्रल जेल रोड नाला हुकुलगंज नाला सँ नरुखैर नाला सभक मलजल सीधा वरुणा में खसाओल जा रहल जे सीधे गंगा में जा रहल आ आइ तैं विष भेल जल पीबऽ नहि चाहैत छल ओ चिड़ै। आ ताहि पर विदेश, विदेशक नकल रेतीक पार, टेंट सिटीक परियोजना जेना जीबैत, हँसैत, खेलाइत शहर के अपाहिज करबाक योजना होइक। हमर पसीनक ई ऋतु चिड़ै, चिड़ैयक व्याकुलता हमरा बेचैन कऽ देलक। ई व्याकुलता हमरे ओकर नहि, समस्त शहरक छी। प्राचीन काशी साहित्य धर्म संस्कृति खान पान सबटा समेटने अपन मौलिकता मे जीवैती शहर शहर मे विदेशी लुक आ लग्जरी व्यवस्था से ने ई शहर प्रसन्न अछि ने ई प्रिय ऋतु चिरे आ ने हम
वाह बहुत ही सुंदर प्रबंधन जी लिख रहल छथि कते गहीर कविता छै बिल्कुल सत्य कह रहल छियै चंदन कुमार जी सेहो जुड़ गेला बहुत शुभकामना नेहा नीक रचना सब जय मिथिला और केशकर ठाकुर जी लिख रहा छथि मैथिली में नव कवित्री बढ़ैत डेग स्वागत है बहुत बहुत शुभकाम बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर मिश्रा चचा जी विलक्षण सर्जन तऽ बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुमार झा जी बहुत बधाई या शुभकामना तऽ सबगोटा के बहुत बहुत धन्यवाद देव कि अहाँ सब जुड़ल छी एनाहिए स्नेह आशीर्वाद बनेने राखी और हम चाहब कि एक दूटा एतेक अहाँके नीक लागि रहल यऽ कविता के हम चाहब कि एक दूटा आर अहाँ हमरा सबके रचना सुना दी जी एकटा एक पोथी से सुना दै छी फेर हम किछु दोसर स्वागत
शीर्षक छै धुआं धुआं एकहिटा वस्तु विषय विशेष वस्तु छैक एकहिटा विशेष वस्तु छैक जे कखनो जे नजर पड़ि जायत भोर होइक आकि दुपहरिया होइक आकि साँझ होइक वा सुतली राति आकि भुरुकवा मे ओ छैक धुआं स्थायी स्रोत मात्र तीन टा गुगुल धूप अगरबत्ती सा उठैत धर्मक धुआं जड़ैत लहास सा उठैत मोक्षक धुआं आ चाह सा उठैत प्रेमक धुआं धुआं धुआं छैक बनारस
बहुत ही सुंदर संजय कुमार झा जी बहुत नीक साहित्यिक संगम शैलेंद्र झा जी भावपूर्ण कविता पढ़लहुँ बहुत नीक प्रभंजन कुमार जी आँखि सोझा होइत घटनाक्रम बहुतो लोक देखैत छथि मुदा सभक देखबाक दृष्टि अलग होइत छै आ देखबाक दृष्टि बनबैत छै अलग बिल्कुल सत्य कहि रहल छी एके चीज के देखबा के सबके दृष्टि अलग अलग होइ छै आ उनकर देख के जे प्रतिक्रिया होइ छै ओहो भिन्न भिन्न होइ छै बिल्कुल सत्य कहि रहल छी बहुत ही नीक आओर जेना कि अहाँके दूटा पोथी आयल आओर एतेक सुन्दर सुन्दर अहाँ लिखै छी एतेक व्यस्त रहै छी तऽ कनिटा अपन बारेमे हमरा सबके सुनाबू कि अहाँके पढ़ाइ लिखाइ केना भेल आओर केना जे छै से अहाँ फेर लिखब शुरू करलहुँ तऽ कनिटा अपन बारेमे हमरा सबके बताउ हम मधुबनीए मे रहैत रही आओर विवाह के बाद हमर गाम मगरौनी अछि हमर शिक्षा ओते भेल ग्रेजुएशन तक ओकर बाद हमर विवाह भेल ओकर बाद हम एतय आबि कऽ एम बी ए केलहुँ चूँकि हमर हस्बैंड जे छथिन आई टी सेक्टरसँ जुड़ल छथिन अपन छोट सन फॉर्म छनि हुनकर तऽ हम हमरा एम बी ए करऽ पड़ल एक तरहसँ मतलब ओ हमर फील्ड नहि छलए लेकिन तैयो हमरा करऽ पड़ल आओर फेर बस चलै छै अखन किछु हमर सबके बिजनेस छै तऽ दुनू गोटे लागल रहै छी हम ओतेक समय तऽ नहि दऽ पबै छियै तऽ मिलजुल कऽ चलै छै बिल्कुल बिल्कुल और बहुत ही सुंदर और जाबे तक पति पत्नी के जे एकटा मिलान होइ छै एकटा जे सोच विचार एक साथ कए कऽ कोनो काज करब सपोर्ट के साथ करब ओ बहुत पैघ होइ छै बहुत नीक गप होइ छै बहुत ही सुंदर संजय कुमार झा जी लिख रहल छथि सर गर्भित सर्जन तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मिश्रा दीदी से हो जुड़ गई है बहुत सुंदर रचना लिख रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने का तो सब गोटा को बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाह कि आर जे अहाँ कहलो कि किछ रचना हमरा सब ला ओरिया के रखने छी तो एक दूटा वो रचना सुना दी
ओरिया के ठीक छै सुना दै छी एक्चुअली हम लाइव नहि अबै छियै ने तऽ ओरियाएल हम्म। किछु नहि रहै कनि हमरा अंदर लाइव लेल धुकधुक्की रहै छै हाँ, फेर
से हम अहाँके कहने रही कि हमरा से हैत नहि लाइव
एहन सुन्दर तऽ अहाँ एते रास तऽ हमरा सबके कविता सुनेलहुँ हँ आर आनंद हमरा सबके एते भेल हँ ई राहुल जी के लिखल से हमरा उम, हमर एकटा मित्र छथि अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर अनिल चौबे ओ कहे छथि जे सौंदर्य बोध नाले में भी होता है दृष्टि और स्वर की होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहल छियै जे कि दृष्टि पर डिपेंड करे छै जे कोन चीज ककरा कोन सौंदर्य लागते की लागते बिल्कुल बहुत सत्य बात सुनायल जाय स्वागत अहाँके शीर्षक छै रफू
वाह बहुत ही सुंदर
फाटल मैत के लोग झापा चाहे छथि करऽ चाहे छथि रफू कोनो रेशमी आवरण सँ ई यथार्थ के नुकेबाक जुग छैक। फुसि के चमक धमक सँ लदबाक जुग छैक। पहिने कहाँ ओ जुग छल। फाटलो आँचर रहैन कोरा मे माथ राखि माय गबैत छलैथ चानी के रुपैया देबो आ बीनैत छेली अपरिमित अकास एतबेटाक स्वप्न भैड़ दैत छेली भित्तर संतोष। अथाह ऊर्जा सँ अन्हार भेदबाक ताकैत। की बाँचल अछि एखनो धरि आँखि मे ओतबा पानि? की वैह बूढ़ माए जे आब पंचतत्व मे विलीन भऽ गेली, हुनक श्राद्ध कर्म मे कऽ देबय गामक भोज मे थै-थै कैक बर्ख धरि गौआँ सभ पड़ल रहताह चकविदोर मे ककरो नहि हेतैन एतबा सट्ठा जे एहि तरहक कऽ सकता कियो अपन मूल पुरखा लेल शोक प्रकट। हम ताकि रहल छी कतहु भेटतै कि खुशीक कोनो आवरण जाहिसँ कऽ सकितहुँ समस्त दुनियाँक दुख तकलीफ के रफ्फू। वाह
बहुत ही सुन्दर बहुत ही नीक। वाह ठीक लिख रहल छथि प्रभंजन जी लिख रहल छथि कि नेहा जी से एक आठटा मुक्तक सुना चाहब हम जेना पोखरिक महार नहि बिल्कुल सुनायल जाय नेहा जी मुक्तक हम मुक्तक सब नहि लिखै छी हम कविते लिखै छी और कथा लिखै छी कनी मनी अच्छा मुक्तक नहि लिखै छी हम और लिखनेओ छी किछु तऽ हमरा मोन नहि अछि कतऽ लिखल छै तऽ माफ करब तै लेल हँ बहुत ही सुन्दर भीम नाथ झा चचा जी सेहो जुड़ गेला अहाँ नीक कविता स्वागतम तऽ बहुत बहुत प्रणाम चचा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि अहाँ लाइव से जुड़लहुँ हँ बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम तऽ जे अहाँके पास उपलब्ध अछि कविता सएह सुना दिअ
ठीक छै एकटा पोथी से सुनबै छी भावक मानचित्र स्वागत जे
बनारस के छाप छै एहिमे मतलब वएह देखैत हम लिखने छी तऽ सुनबै बहुत ही सुन्दर
कने समय निकालि कऽ पलटि कऽ देख लिअ ने एक बेर हमर अहाँक प्रथम मिलनक इतिहास के अढ़ाई मीलक दूरी तय कऽ खलिए पैरे कऽ आयल रही पंचकोशीक परिक्रमा तहन जा कऽ भेल छल हमर अहाँक पहिल भेंटक अर्जी स्वीकार मुदा अहाँ काशी आ चंदौली जकाँ विभाजित कऽ देने रही हमर अहाँक सम्बन्धक सीमा के आ बाम दिस करोट घुमि गेल रही ठीक तहिना जेना रामनगरक बाद गंगा बहऽ लगै छथि उत्तर पूरब दिस मुँह घुमा कऽ अपन धाराक आँचर के एक बेर मोन पाड़ि लिअ जे कोना अहाँ बाउल जेकाँ छिड़िया देने रही हमर संवेदना के आ डिम्हो धरि ने घुमेने रही हमर मुख पर अभरल भावक मानचित्र पढ़बा लेल। शीर्षक छल भावक मानचित्र। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक तऽ आर अहाँके की मोन मे आगाँ के योजना किछु बना कऽ राखलहुँ हेँ या की अहाँके विचार अछि
नहि नियाइर के तऽ कविता नहि लिखल जाइ छै बस लिखा गेलै लिखा गेलै सालो तक तऽ हम एखन किछु समय पारिवारिके ओझराल छी बच्चा छोट अ तऽ एखन पढ़ाइ लिखाइ ओकर फेर काज तऽ कनि मनि जे भेटैए ताहिमे पढ़ैत रहैत छी अब भेलै ई कि हमर बहुत रास कविता जमा छलै तऽ हम सोचलियै जे पोथी अनबाक चाही कि नहि तऽ दोसर पोथी अनबाक काल बहुत श्रेष्ठ सब कहलथि जे आनि लिअ फेर जखन हम देखै लए बैसलियै तऽ देखलियै जे हमर नाइन्टी परसेंट कविता तऽ बनारस के चारू कात छै वाह और मतलब हमरा अपनो नहि बुझल छलै जे एते केना लिखा गेलै बनारस पर तऽ हम तै जे छै से बनारस पढ़ी संग्रह दू हजार चौबीस मे जे एलैए तऽ अनलहुँ बहुत बहुत शुभकामना मनोज मंडल झा जी लिख रहल छथि कवित्री महोदया के बहुत बहुत शुभकामना नीक वाचन अंजू झा जी सेहो जुड़ गेली हैं खूब नीक प्रस्तुति तऽ बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल सब भगवान के कृपा होइ छै माँ सरस्वती के इच्छा होइ छै तखने कोनो चीज लोक से लिखाबै छै विचार आबै छै तऽ भगवान करे कि अहाँ पर एने माँ सरस्वती के कृपा रहैत और एनी यहाँ लिखित रही तो फिर पुनः अहाँ के बहुत रास शुभकामना बहुत रास बधाई ता हम चाहब कि एक दूटा आर रचना एखन हमरा पास समय अछि तऽ एक दूटा और अहाँ सब रचना सुना देतहुँ
शीर्षक छै संगीत
वाह कर्तव्यक पालो उठौने हम सुनैत छी स्त्री मोनक संगीत तहिना जेना मोटरसाइकिल हँकैत काल कानमे हेडफोन ठुसने सुनैत छी उचाट मोनसँ कोनो गीत। जहन ओ कहैत छैक जे की अहाँ पढ़ि सकैत छी हमर मोन? हम मुचर्रू जेकाँ मुड़ी डोला कहि दैत छियैक हँ किएक ने, अहाँ तँ हमर अर्धांगिनी छी। मुदा सत्य यैह अछि जे हम पढ़ैत छी स्त्रीकेँ जेना कोनो जिलेबी दोकानपर जिलेबी खयबाक बाद पढ़ैत छी ऐंठारपर फेकल दोनाकेँ। स्त्री मोनकेँ पढ़ल जेबाक चाही जेना प्रेममे लिप्त प्रेमी पढ़ैत छैक आखर-आखर अपन प्रेमिकाक पहिल आ अन्तिम बेर देल विरह प्रेम पत्रकेँ। स्त्रीके पढ़ल जेबाक चाही वैह निष्ठासँ जेना पिता पढ़ैत होथि मन्त्र कन्यादान करबा काल मड़बा पर। जखन दुखक प्रकाष्ठा हुअए, पीड़ासँ काठ कोरो भऽ गेल हुअए देह, मोनमे लगैत हुअए बगहा। रविदास घाट पर महाराजजीक चरणमे करऽ चाहैत होइक समर्पण। आ कान मे पड़ि रहल हुए कोनो दैवीय धुन जे परम शांतिक अनुभूति कराबए वएह तँ छी स्त्री हृदयक संगीत।
वाह बहुत ही सुंदर बहुत ही नीक दीपिका झा जी सेहो जुड़ गेली हैं अहाँ के सुनब नीक लागल नेहा शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अहाँ के शुभकामना और मैसाम से इनको सम्मानित कैल गेल है त एहि लेल ओहो लेल अहाँ के बहुत रास शुभकामना बहुत बधाई और रश्मि झा सेहो जुड़ गेले हैं लिख रहा शायद बहुत नीक नेहा प्रभंजन कुमार राहुल जी लिख रहा छथि भावना जी के हैप्पी फॉर यू के कार्यक्रम बहुत नीक होइ छै बहुत बहुत धन्यवाद एनाहिए अहाँ सबके स्नेह आशीर्वाद बनल रहे यह हम कामना करे छी रामा झा सेहो जुड़ गेली हैं लिख रहा शायद अद्भुत और अंजू झा जी लिख रहल छै अद्भुत संरचना बिलकुल सही कह रहल छियै और देखियौ कि अपना सबके आधा घंटा से ऊपर समय बीत गेल है मुदा लागि नहि रहल ये कि एतेक जे छै समय बीत गेल है और बहुत ही नीक तऽ जेनाकि अहाँके साहित्यिक जे सफर अछि बहुत कम अछि लेकिन फिर भी अपन अनुभव के आधार पर अहाँ की कहे ले चाहबे नव कवि के और अपन पाठक के नव कवि नव कवि तो हम अपने छी पाठक हम अहाँके जे कार्यक्रम अछि जी जी अपन अनुभव पा- मतलब नव छी मुदा अपन अनुभव होइ छै ने कि अहाँ अपन अ- अनुभव हमरा सबके संग शेयर कऽ सकै छी हँ हम इएह कहब कि बिना पढ़ने किछु नहि होइ छै ओहिना किछु लिख देलहुँ जेना हमर पहिल पोथीमे भेल छै हमरोसँ बहुत भेल छै त्रुटि पहिलमे सभके होइत छै तकर बाद लोग धीरे धीरे बुझै छै जेना जेना ज्ञान भेल आ बहुत श्रेष्ठ सब सेहो जुड़लथि जखन संग तऽ ओहो सब सेहो मार्गदर्शन करैत रहला तऽ सबके अहिना पढ़ैत सुनैत हम जएह कनि मने समय भेटैए पढ़ि लेल करैत छी तऽ हम तऽ इएह कहबनि जे पढ़ू अहाँके जाहिमे रुचि हुए कविता कहानी तऽ पढ़ल जेबाक चाही पोथी सब बहुत रास पोथी छै बहुत रास
और अपन पाठक से की कहल चाहबे
अब से तऽ पाठक लोकनि कहता कि हमरा कते पढ़ने छथि और कते सुनने छथि तऽ हुनका से इएह कहबनि जँ पढ़ऽ चाहै छी तऽ हमर पोथी ली और पढ़ी और अहाँ के पोथी किनको भी अगर पाठक पढ़े ले चाहता तो केना प्राप्त हेतै केना उपलब्ध हेतै या तो हम हमरा से भ जायत या तो प्रकाशक लग छै कोन प्रकाशक से अछि अहाँ के पोथी तऽ हमर पहिल वाला नवारंभ से छै तऽ आदरणीय अजीत भाईजी लग से उपलब्ध भ जायत आ ई हमर बनारस वाला प्रकाशक छै तेकर मैत्री प्रकाशन से छै चलू तऽ बहुत उज्जैन शहर से बाजब बहुत बहुत अहाँके शुभकामना और किनको भी पोथी पढ़े के इच्छा हुए तऽ नेहा जी जे बतेलथि हन हुनकासँ अहाँ सम्पर्क कऽ सकै छी और अहाँसँ आग्रह कि जहन अहाँके समय रहत तऽ बहुत रास कमेंट्स आयल अछि तऽ जरूर एक बेर अहाँ अपन देख लेबै और रिप्लाई दऽ देबै आओर एनाहिए अहाँ लिखैत रही इएह हमर शुभकामना अहाँके रहत जेना अहाँ हैप्पी फॉर यू देखै छी तऽ हैप्पी फॉर यू के लेल अहाँके कोनो सुझाव या अहाँके केहन लागैए
जेना कि कहलहुँ कि यात्रा चलैत रहबाक चाही तऽ इहो शुरुआत केलनि जखन अहाँ ई पेज तखन स्टार्ट यात्रा हम अनवरत अहाँ कऽ रहल छी आओर आब जे छै से हमरा लगैए बहुत नीक नीक कार्यक्रम होइए श्रेष्ठ लोकसभ अबै छथिन आओर तऽ हमरा सभके हमरा सभ सनक युवाके सुनबाक चाही हुनका बहुत किछु सिखबा लेल भेटै छै बहुत लोक एहन अबै छथिन तऽ कनि समय निकालि कऽ हम कहबनि जे सुनी हुनका सभके हुनका सभके बहुत अनुभव छनि आओर एहि यात्रा पर अनुभव बहुत मायने रखै छै तऽ सुनल जेबाक चाही
बहुत बहुत अहाँके धन्यवाद आनंद विकास जी सेहो जुड़ गेला हँ लिख रहल छथि कॉन्ग्रेचुलेशन तऽ बहुत बहुत धन्यवाद अपने के तऽ हम चाहब कि एक दूटा रचना सुना कऽ फिर आइ के लाइव के समाप्त करब अहाँके किछु काज अछि तऽ हम ज्यादा समय अहाँके नहि लेब तऽ एक दूटा रचना सुना लिअ फिर ई लाइव के हम समापन करब
जन्म लीला शीर्षक छै लीला जन्मोटी नेना ककरा सबसँ छै ओकर छोटक संबंध जन्मौटी नेना नहि जनैत अछि केकरा सबसँ छै ओकर सोनी तक संबंध जेना खेत में लहलहाइत फसल के नहि बुझल छै ओकर असल मालिकक नाम अबोध नेना के नहि छै केतबा ज्ञान जे बुझि सकै जाइत धर्मक भेद मनुखक बीच जाइतक बीच धर्मक बीच जतेक बाट बखरा होइक प्रेम होइक वा घृणा सबटा मनुखक रचल लीला थिक यह लीलाक अभिनय करैत ओहि महक एकटा मनुख हमहूँ छी
वाह बहुत ही सुंदर एकटा हम और सुनाएब फेर अहाँ अंत क देबै अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल छोटे बहुत बहुत कविता छै शीर्षक बिल्कुल बिल्कुल प्रेम प्रेमचंद शांत कविता बिल्कुल अपन सबके संग प्रेमचंद्र पंकज जी सेहो जुड़ गेला अहाँ तऽ लिख बहुत बहुत धन्यवाद अपने के लिख रहल छथि नीक आयोजन शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद अपने के जी सुनाएल जाउ, स्वागत

त अगहनक एक संझा केने निराइठ मोन सँ कहैत छी निखंड उपासक श्रद्धा सन अछि हमर प्रेम।
वाह बहुत ही सु, सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के कि अहाँ एलहुँ और एते सुंदर सुंदर हमरा सबके रचना सुनेलहुँ आ जते गोटा जुड़ल छी जे बाद में भी जुड़ब जुड़ब सब गोटा के हम बहुत बहुत धन्यवाद देब और एनाहिए अपन स्नेह हमरा सब पर बनेने राखी सएह हम कहब रश्मि झा लिख रहल छथि वाह बहुत सुंदर तो सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद और अही के साथ आय के कार्यक्रम के समापन करे छी और नेहा अहाँ एलहुँ बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके बहुत बहुत बधाई और बहुत रात शुभकामना तो सब गोटा के प्रणाम जय मिथिला जय मैथिली सब गोटा के प्रणाम